اسلام علیکم پیارے ویور کیا حال ہے ٹھیک ہی وے خوش ہی وے اللہ تو خوش رکھے تے تو تھارے ویور ساڈا یوٹیوب چینل سرائیکی منڈے تے میں ہاں تہاڈا بھرا تہاڈا سجن تہاڈا بیلی عادل حسین بھٹی تے اور سرائیکی ڈھولا تے سرائیکی ڈھولے دے نال موجود ہے ملک ناظم ران صاحب تساں واقعی بھی وے اپنا نال بھرا ہے سجن ہے تے تساں بھراواں کو ساڈے چھوٹی جی ریکویسٹ ہے تے ساڈے چینل کوں سبسکرائب ضرور کریسو تے نال ڈتی گھنٹی کوں ضرور دبائیسو تاکہ ساڈی آون آلی ہر ویڈیو تہاڈے بھراواں کول جلدی پہنچ سکے تے اج دا پروگرام شروع کرائیں پیسے ساڈے بھراواں دی فرمائشاں ہن فرمائشاں انشاء اللہ انہاں دی پوریاں کریسوں جناب محمد شان بھٹی صاحب دبئی انہاں دی نظر تے محمد منیر بھٹی صاحب دبئی انہاں دی نظر جناب کہ میکوں سوچاں ڈے کہ کیا سوچئی ڈے خواب تے خواب دا کیا سوچئی۔ کیا سوچے ہی میڈے جیون دا موئے ہجر عذاب دا کیا سوچے ہی تیکوں پیار کیتیم ایہو جرم تھیا ہے ایں پاپ ثواب دا کیا سوچے ہی آ دل دا ڈھول نواب میٹھا بے ملک نواب دا کیا سوچے ہی جناب اے انہاں بھراواں دے نظر توڑے ہن تے اساں ملک صاحب کولوں آکھسوں ساکوں کوئی ہک چھوٹی جی نظم سناوین۔ تے تساں سنسو تے کمنٹ ضرور کریسو جیم ملک ناظم خان صاحب۔ السلام علیکم جناب آج دے اے نظم چھوٹی جئی انہاں بھراواں واسطے جیڑھے ساکو کمنٹس اچ وی آدھن باقاعدہ کال کر کے آدھن کہ ساکو کوئی نظم سناؤ مزاحیہ سناؤ دے گالھ اے ہے کہ ہک لڑکے نے بڑے شوق تے لڑئی دی شادی کیتی۔ جناب جنگ چڑھی تے ڈولی لے کے واپس آئن۔ جس ویلے واپس آئن دولہا تے دلہن کمرے اچ بیٹھے ہن تے کجھ ظالم دوستاں نے اس دولہے نوں دودھ دے وچ زہر ملا کے پیوایا تے دولہا سیج آلے کمرے دے وچ بے ہوشی دے عالم اچ ستا۔ تے جناب او اللہ نوں پیارا ہو گیا تے سویرے اعلان ہوئے لوگ جنازے واسطے کٹھے ہوئن تے جس ویلے غسل دیون لگن تے مولوی صاحب نے آکھے کہ اس دے ہتھ اچوں گانا او کھولے اس دی دلہن جس دا حق بندا ہے تے دلہن جس ٹائم گانا کھولن لگی ہے بھٹی صاحب توجہ دلہن جس ٹائم گانا کھولن لگی ہے تے اس ہک وین کیتے کہ جناب کہ مینوں علم ہوندا گانا انج کھلنے تینوں گانا بدھن نہ دیندی تے ساݙی بݨسی رات سہاڳ جدائی دی اے سوٹ سہاڳ نہ پیندی تے سݙ ݙیندی نہ شریف انہاں سینگیاں نوں تے نہ میندی میں چھڑ ویندی ایس شگن کرݨ نالوں تاں بہتر ہئی مر پیکے گھر وچ ویندی تے جناب جس ویلے دولھے نوں دفنا کے واپس اٹن تاں اس دولھن نے ہک ٻیا ویݨ کیتے کہ جیڑھے ہووݨے ہن ایہ شگن ہو ڳئے نمی آدھی ول پرناؤ چا ݙیو کالے کپڑے، کراں رڄ کے ماتم، میݙا اے سوٹ سہاڳ وٹاؤ چا تے ہک منت شریف کریندی ہاں، میں تے اتنا کرم کماؤ چا، میݙی ݙاج تے سیج نوں اڳ چا لؤ، مینوں قبرستان اپڑاؤ چا۔ واہ جی واہ تساں سݨدے پئے ہو ملک ناظم راں صاحب کوں تے بڑا ݙکھی انہاں غزل سݨائی ہے تے اڄ واں میں تہاکوں ݙکھی غزل دے نال نال ہک شغلی غزل وی سݨا ݙینا او وی شادی دے موضوع تے۔ مکوں یاد آ گئی ہے۔ تساں بھراواں سارے سرائیکی بھراواں دی نظر میں غزل گرائیندا پیا سن سو تے جناب کوئی ہک ستارہ اٹھارہ سال دی چھوہر ہے تے جناب کوئی سو سالاں دا ہک بڈھڑا بابا ہے اوندی شادی کرائیندن جاگا چندرانا مہندی شہندی لا کے اینڈ برات آ ویندی ہے برات توں بعد سئیں